Биэс ынахтаах Бэйбэкээн эмээхсин Биир сарсыарда биэс ынахтаах Бэйбэкээн эмээхсин алааска ынаҕын көрдүү барбыт. Алаастан биэс алаалаах бэрдьигэс оту түөрэ өлөрбүт. Силиһин да, лабаатын да алдьаппакка хоонньотуор уктубут. Дьиэтигэр аҕалан суорҕаныгар суулаабыт. Тахсан ынаҕын ыы олордоҕуна хобо чуораан лыҥкынаабыт, кыптыый тиэһэ кыҥкыр гыммыт. Эмээхсин үүтүн тоҕо быраҕан дьиэтигэр сүүрэн киирэн көрбүтэ, ото отунан сытар. Эмиэ тахсан ынаҕын ыы олордоҕуна хоба чуораан тыаһаабыт, кыптыыс тыаһа кылыр гыммыт, эмээхсин эмиэ үүтүн тоҕо бырахпыт, дьиэтигэр көтөн түспүт. Көрдөҕүнэ, Бэрдьигэс ото дьиэтин хаҥас өттүгэр хандытаал таас харахтаах, куклаат таас уостаах, сырдык таас сирэйдээх, икки хара киис атахтаан сыппытын курдук хаастаах, таҥас бүтэй этэ, эт бүтэй бүттэһэ, Бүтэс-бүтэй силиитэ көстөр үчүгэйкээн бэйэлээх кыыс оҕо буолан олорор. Бу кэмҥэ Хайхамсык Хара Хаан Тойон уола Хара Киис Саҥыйахтаах Хаалдьыт Бэргэн тыаҕа бултуу барбыт. Биэс ынахтаах Бэйбэрэкээн эмээхсин дьиэтин таһыгар чаллаах тииккэ сиэрэ-тииҥ олорор. Бу киһи маны ытыалыыр: Хара сарсыардаттан ытар-ытар биирдэ да таппат Күн киириитэ буолара, оноҕоһо үөлэс үүтүн устун түһэн хаалар. Хаалдьыт Бэргэн: «Эмээхсин, оноҕоспун ылан кулу!» дии сатаан кэбиспит. Мунун хаана бууралаабыт, иҥин хаана ииримтийбит, сүүһүн хаана сүүрүктээбит, ойоҕос өттүттэн уордаах санаата киирбит, кэтэх өттүттэн киһиргэ санаата киирбит дьиэҕэ көтөн түспүт. Көрбүт да, онтон өйүн сүтэрбит. Ол кэннэ өйдөнөн, тахса охсон атын миинэн дьиэтигэр сүүрпүт. Кэлэн: Аҕаа, ийээ, биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин маннык үчүгэй кыыстаах, бу кыыһы ылан кулуҥ!» Маныаха аҕата тоҕус аттаах киһини ыыппыт. Бу дьон биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсиҥҥэ көтөн түспүттэр, бу кыыс үчүгэйиттэн бары тарайа уҥмуттар. Өйдөнөн таһырдьа тахсыбыттар, арай биир киһи бэрдэ хаалбыт. «Эмээхсин, Бэйбэрикээн, хайҕамсык Хара Хаан Тойон уолугар бу кыыскын биэриэҥ үһү!» Онуоха эмээхсин Биэриэм, кыстан ыйыппыттар: «Барыам, сулуутун алааһы туолуоҕун тухары сылгыны ынаҕы үүрэн аҕалыҥ, аҕалларгыт эрэ кыыһы ылан барыҥ» диэбит эмээхсин. Ону сүөһүнү бэрт түргэнник эппитин курдук аҕалбыттар, кыыһы сир курдук симээбиттэр, тап курдук таҥыннарбыттар. Тыллаах-өстөөх чоочугур чуоҕур маҥан ата аҕалан баайбыттар. Көмүс ыҥыырынан ыҥыырдаабыттар, көмүс үүнүнэн үүннээбиттэр, көмүс сулалларынан сулардаабыттар, көмүс кычымынынан кычымнаабыттар, көмүс чаппарааҕынан чаппараахтаабыттар, көмүс кымньыынан кымньыылаабыттар. Күтүөт кыыһы сиэтэн таһарбыт, атыгар мииннэрбит, илдьэ барбыт. Айаннаан испиттэр бу иһин күтүөт «Хара тыаҕа саһыл уйата баар, онно бардым, эн бу суол устун бара тур, суолун икки аҥы арахсыаҕа, илиҥ диэкитигэр үүс киис тириити ыйаабыт Онтон арҕаа диэки бара суолга тыстаах, баттахтаах, мойборордоох атыыр эһэ тириитин ыйаабыт буолуохтара, ол диэки барыма, үс киис тириитин ыйаабыт суол устун бараар, диэн ыйбыт. Кыыс баран испит, ыйыллыбыт суол арахсыытыгар кэлбит. Онно кэлэн умнан кэбиспит. Эһэ тириитин ыйаабыт суол диэки бара турбут. Туруору тимир балаҕаҥҥа тиийэн кэлбит. дьиэ иһиттэн тамыгын үрдүнэн тимир лаппааччы таҥастаах самаҕын туорайыгар суос соҕотох эрэллэҕэс атахтаах түөһүн тылыгар соҕотох эрэллэҕэс илиилээх сүүһүн ортотугар соҕотох сүлүүдэ күннүк курдук килэбир халабыр харахтаах сэттэ сыл былас тимир чыпчырҕа тылын түөһүгэр түһэрбит абааһы кыыһа тахсан кэлбит кыыһы атыттан суулары тардан түһэрбит сирэйин тириитин ньылбы тардан ылан сирэйигэр саба кэбиһиммит Симэҕин таҥаһын бэйэтигэр симэммит тамныбыт уонна кыыс атын миинэн бара турбут үһү. Хаардьыт Бэргэн абааһы кыыһа дьиэ таһыгар тиийэн кэлбитин кэннэ эрэ сиппит. Тэһиини тутуохпут диэн тоҕус уолан киһи аҕыс кыыс дьахтар тахсан сэргэ төрдүгэр мустубуттар. Бу кийиит дьахтар симэхсин-эмээхсин күөгэйэр күөх эриэн оҕуһун баайар самнах үөтүгэр атын илдьэн баайбытыттан туттан, тэһиэн тутааччылар харыс хаалларбыттар, сүөм түспүттэр, хомойбуттар. Кыргыттар кийиит кыыс тырк гына сынтаабыт сиригэр хороокко тохтон түһүөҕэ диэн сап хаттыбыттар. Уолан дьон кийиит кыыс хаампыт сириттэн киис кыыс сүүрбүтүнэн барыаҕа диэн оноҕо соҥостубуттар эбит. Оттон бу абааһы кыыһа кииттэрэ сынтаабыт сиригэр күөх оҕуруо тохтубут, хаампыт сириттэн сур кырынаат сүүрбүт. Маны бары Бэркиһээбиттэр, сэргэммиттэр, хомойбуттар. Сэргэ төрдүттэн дьиэҕэ диэри күөх оту тэлгэтэн кийиити сиэтэн киллэрбиттэр. Кийиит үс титирик төбөтүнэн уот оттон киирбит. Кинини тордоххо кистээбиттэр, ол курдук уруу тэрийэн аһаан-сиэн, оонньоон-көрүлээн бүтэн, ыал буолан олорбуттар. Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин алааска ынаҕын көрдүү киирбит. Мааҕыҥҥытааҕы ордук биэс алаалаах бэрдьигэс от үүммүт, ону түөрэн ылан дьиэтигэр аҕалбыт. Сыттыгар суулаабыт. Тахсан ынаҕын ыы олорбут. Хоба чуораан тыаһаабыт, кыптыый тыаһа кылыр гыммыт. Дьиэҕэ көтөн түспүт, мааҕыҥҥытааҕар ордук үчүгэй кыс олорор эбит. «Ийээ!» диэбит. Этим илдьэ баран иһэн бултуом диэн тыаҕа барбыта, үс-киис тириитин ыйаабыт суол устун бараар, эһэ тириитин ыйаабыт суол устун бараайаҕын диэбитэ, ону мин умнан кэбиһэн эһэ тириитэ ыйаммыт суолунан барбытым, бу баран туруору тимир дьиэҕэ тиийэн кэллим, абааһы кыыһа сирэйим тириитин ньылбы тардан ылан бэйэтин сирэйигэр саба кэбиһиннэ, симэхпин таҥаспын хастаан ылан бэйэтэ симэннэ таҥынна, бу маннык кубулунан кини мин аппын миинэн Мин барыахтаах суобунан барда, быраҕыллан хаалбыт уҥуохпун тириyiбиттэн хостоон ылан, тыҥалаах сүрэхпин түөрт ыт ытыран илдьэ алааска сыһыга бырахпытыттан бэрдьигэс от буолан үүнэн таҕыстым. Букатын өлөргө ыйааҕым оҥоруум суох эбит, ыччат киһини тэнитэргэ ыйаахтааҕым буолуоҕа, ыччат сүөһүнү иитэргэ оҥоруулааҕым буолуоҕа. Бу оҥоруубун ыйаахпын алдьатан, абааһы кыыһа эрбин эр гыммыт, Эрим этигэр-хааныгар абааһы этэ хааны иҥнэҕэ буолуо, мин кинини эрбин хайаан булан көрүөмүй кийиит тыллаах-өстөөх чоочугур-чуоҕур маҥан ата иччитэ тиллибитин билэн, хайҕамсах хара хаан тойон сыһыытыгар киирбитигэр киһилии тыллаах-өстөөх буолан үҥксэ тоһуйбут Мүнүүччүбүн абааһы кыыһа өлөрөн баран сирэйин тириитин ньылбы тардан ылан бэйэтэ симэнэн таҥнан эһиэхэ кийиит буолан киирэн олорор, «Бо айыы кыыһа кийииккитин мин иччибин» диэтиттэн баран аҕалбат буоллаххытына мин хара көмүс, халҕаһалаах кыһыл көмүс, кыдьымахтаах үрүҥ көмүс, долгуннаах үрүмэтийбэт Үүт күөллээх, үрүт таас олбохтоох, үрүҥ айыы тойоҥҥо үҥсүөм. Дьиэлэри-уоттары дьиэгинитиэм, сүгүн олордуом суоҕа, абааһы кыыһын айыы ылыах туһа суох, бу абааһы кыыһы кийиккитин хаҥыл ататаҕар баайыҥ, уолгутун ый отут хонугун тухары сүүрүктээх ууга оҕустарыҥ, үөн-көйүүр этин-хаанын, быртаҕын-былаҕайын эмтин, Бу ууттан хостоон таһарын үрдүк маска уй отут хонуун тухары салгылатын, хотуттан соҕурууттан кэлэр көй салгын сүрэҕин-быарын сайа оҕустун, быртах ата хаана ыраастаннын, ыраастанан баран кэргэнин ааттаан ылан кэллин. Оҕонньор ат эппитин истэн баран икки хараҕын уутун икки аҥыы илгэн кэбиспит, сүүрэн тахсан дьиэтигэр көтөн түспүт. Ону көрөн киһи дьүһүнэ кубулуйбут: «Нохоо, хантан дьахтар ылан кэлбиккиний?» «Биэс ынахтаах Бэйбэрэкээн эмээхсин кыыһын ылан кэлбитим» диэбит уол. «Ханнык дьүһүннээх аты аттанан кэлбиккиний? Хантан ыйаахтаах төрүттээх дьахтар ылан кэлбиккиний? Дьахтарын төрдүн билэҕин дуо?» диэбит оҕонньор Маныаха уол эппит «Үөһээ дойдуга үс халлаан үрдүгэр үрүт таас олбохтоох үрүҥ айыы тойон инитэ кытыаны кытыардар, мүҥүрүөнү мөрүөрдэр, дьэллик дьэһэйгэй тойон кыргыттара сэттэ кыыс орто дойдуга сэттэ кыталык буолан киирэн көрүлээбиттэр. Кинилэр бу алаас сыыһыга түһэн үҥкүүлүү сырыттахтарына, Үөһээ дойдуттан ииппит иэхсит хотун түспүт, бу түһэн сэттэ кыталыктан бастыҥ кыталыгын туппут, киһи буолар кэскилиҥ саха буолар салалтаҥ бу орто дойдуга баар, быртах буордаах дойду диэн сиргэнимэ, хайҕамсык хара хаан тойон уолуга хара кыыс сыҥыйахтаах хаалдьыт бэргэҥҥэ кэргэн буолар ыйаахтааххын, мантан киһи буолуоҥ, оҕо төрүтүөҥ, сүөһү иитиэҥ, диэн баран кынатын төбөтүн сарбыйан кэбиспит Онуоха кыыс ытаабытыгар «Бэрдьигэс от буолан үүн, эйигин биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин булан ылан кыыс гынан хайҕамсык харах хаан тойон уолугар биэриэх тустаах» диэбит. Ол оҥоруутунан ийэҕинэн баран ылбытым, атыны дьиибэни ылбытым, оҥорбутум буолуо дии санаабаппын Мин манныгы истэн көрөн кэллим, тыллаах-өстөөх чоочугур-чуоҕур маҥан ат миэхэ үҥсэр, дьахтаргын соҕотохтуу ытан кэбиспиккин, суолун иккиэн ыбарыаҕа илин диэки суолгар үһүс киис тириитэ айанан турар буолуоҕа диэбиккин, арҕаа диэки суол гунан эһээ тириитэ айанан турар буолуоҕа диэбиккин, эһээ тириитэ ыйаммыт суолунан бараайаҕын үһүс киис тириитэ айаммыт суолунан бараар диэбиккин Маны кыыс умнан кэбиспит, эһэ итириитэ ыйаммыт суолун устун барбыт. Тимир дьиэҕэ тиийэн кэлбитэ абааһы кыыһа утары тахсан атыттан суулары тардан түһэрбит. Сирэйин тириитин ньылбы тардан ылан бэйэтин сирэйигэр саба кэбиһиммит. Симэҕин таҥаһын симэммит, таҥныбыт. Бу абааһы кыыһа биһиэхэ кийиит буолан кэлбит. Кини бу иһин атын самнах үөкки илдьэн баайбыт эбит. Бэлиэтэ итинэн биллэр: абааһы кыыһа Кииккитин хаҥыл ататыгар баайан кэбиһиҥ, оттон уолгутун отут хонугун устата сүүрүктээх ууга оҕустарыҥ, этин-хаанын быртаҕын, үөнүн-көйүүрүн ыраастатыҥ. Ый отут хонугун тухары хотуттан-соҕуруттан кэлэр көй салгыҥҥа сүрэҕин-быарын оҕустарыҥ» диэн этэр бу ат. «Кэргэҥҥин-бараҥҥын ааттааҥҥын ылыаҥ үһү» Киэр гын, бу дьахтары көрдөрүмэ, киһини сүөһүнү барытын сиэҕэ. Мин этэрбин оҥорбот, абааһы кыыһа араарбат буоллаххытына, үрүҥ айыы тойоҥҥо үҥсүөм, диэтэ кийиитин чоочугур чуоҕур маһаната. Маны истэн баран уол бэркэ диэн сааппыт, куттаммыт, сорук болур хамначчыт уол тордох иһигэр олорор кийиити атаҕыттан соһон таһааран хаҥыл ат атаҕар баайбыт, Абааһы кыһын ат илдьи тэпсэн өлөрбүт, этэх-хаанын сиргэ үөн-көйүүр буолан тохтубут, үөн-көйүүр онтон ыла үксээбитэ үһү. Уолу сүүрүктээх ууга оҕустарбыттар хотуттан соҕурууттан кэлэр көй салгынын сайа оҕустун диэн баарҕай үрдүк маска салгылаппыттар, быртах этин хаанын ыраастаабыттар, Уҥуох-тирии буолбутун кэннэ сыккырыыр тыынын эрэ аҕалбыттар. Хаардьыт Бэргэн урукку сулуутанааҕар ордук элбэҕи үүрэн, күрүйэн аҕалбыт. Бэйбэрикээн эмээхсин сэргэтигэр кэлэн түспүт. Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин үөрэн-көтөн утары сүүрэн тахсыбыт, өлбүтэ-тиллибитин, сүппүтэ-көстүбүтүн курдук санаабыт. Сэргэ төрдүттэн дьиэҕэ диэри күөх оту тэлгэппит, Тыстаах баттахтаах маҕан сылгы тириитин бастыҥ оронугар тэлгээбит, кыыс ытыы-ытыы эрин аттыгар тиийэн кэлбит. «Тоҕо миэхэ биэрдиҥ? Хара хаамын таһаардыҥ, халыҥ тириибин хайыттардыҥ, ыкка кууска сиэттэрдиҥ, абааһы кыыһыгар атаҕастаттыҥ, ол кэннэ манна кимим баар буолуоҕа диэн кэллиҥ, сүрэҕим куттанна, кутум хамсаата» Мин эйигин өллүн диэмин аҕыс атахтаахха анаабатаҕым, суолгун ыйан биэрэн баран бултуу-алтыы барбытым, өлөр симиэрди билэ-билэ ыыппатаҕым, көрө-көрө симиэрди көрүс диэбэтэҕим, ииппит ииэхсит хотун айбыт айыыһыт хотун миэхэ ыйбыт оҥоруулаах буолаҥын тиллэн олордоҕуҥ, Онон хайаатар даҕаны илдьэ бараары кэлэн олоробун, диэбит уол. Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин икки хараҕын уутун икки аҥыы илгэн кэбиспит, икки оҕотун икки ардыгар олоро түспүт. Өлөн баран тиллибиччэ, ситэн баран көстүбүччэ үөрэн-көтөн көрсүбэт буолаҥҥыт, хайаҕыт даҕаны мин тылбыттан-санаабыттан тахсымаҥ Кыыс «Ээх» диэбит, уол үөрэн туран эккинэн кууһан уураабыт сыллаабыт, оонньуу бөҕөтүн оонньообуттар, күлүү бөҕөтүн күлбүттэр, кэпсэтии бөҕөтүн кэпсэппиттэр. Тыллаах-өстөөх, чоочугур-чуоҕур маҥан аттарын көмүс ыҥыырынан ыҥыырдаабыттар, көмүс үүнүнэн үүннээбиттэр, көмүс суларынан сулардаабыттар, көмүс чаппарааҕынан чаппараахтаабыттар, көмүс кычымынан кычымнаабыттар, көмүс эрбэдэйинэн Эрдэбийдээбиттэр көмүс кымньыынан кымньыылаабыттар, кыыһы симээбиттэр, таҥыннарбыттар. Ол курдук уол кыыһы дьиэтигэр илдьэ барбыт. Хайҕамса Хара Хаан Тойон тоҕус дьиэ тоҕуһуола, аҕыс дьиэ арыалдьыта, сэттэ дьиэ дьэһиэлдьитэ, тоҕус туруйах курдук уолан уолаттара кийиит киирэн, ханар хана хаамтаҕына Киис-кыыл сүүрбүтүнэн барыа диэн оноҕос оҥостоллоругар элбэхтэрэ чэрдийбит, кыҥыыларга, харахтара кылар буолбут, сэттэ кыталык курдук үөрдүһэн төбөөрүннээн сылдьар кыыс дьахталлара кийиит киирэн тыр гына сымтаатаҕына күндү оҕуруот охтуо диэн сап хаталларыгар тобуктара ньылбырыйбыттар Уоллаах киһи тиийэн кэлбиттэр, сэргэ төрдүгэр икки кыыс оҕо тэһиин тутан, көтөҕөн түһэрбиттэр, кийиит тыр гына сынтаатаҕына күндү оҕуруо тохтубут, ону сапка тиспиттэр, ханар-ханар хаампыт сиригэр киис кыыллар сыстыбыттар, маны ытыалыы уолан-уолата хара тыаҕар сырсыбыттар, сэттэ төрдүттэн дьиэҕэ диэри күөх оту тэлгээбиттэр, үс титирик тэбэтинэн уот оттон киирбит кийиити тордоххо сыһыарбыттар. Тоҕус тоҕойдоох сэлэни тиирбиттэр, тоҕус чуоҕур маҥан кулуну чуоҕуппуттар, дьиэлэрин уҥа диэки өттүгэр тоҕус баҕаҕы аспыттар, тоҕус маҥан атыыры баайбыттар, тоҕус айыы ойуунан сатыылаппыттар, дьиэлэрин хаҥас өттүгэр аҕыс баҕаҕы аспыттар, аҕыс үөр оҕуһун баайбыттар, аҕыс айыы удаҕанын сатыылаппыттар, суоратынан маанылаабыттар. Ыһыах буолбут уруу буолбут, кийиит киирбит аатыгар тигэс тиэстибит, бөҕөс мустубут, кулан тоҕуоруйбут, кудьун тилийбит. Үөһээ дойдуттан тоҕус бииһин уоһа тоҕуоруйбут, орто дойду уон икки бииһин уоһа мустубут, хардаҕас кымньыылаахтар хап гына биэрэ-биэрэ ханарах-ханарах сиэллэриттэн мотук кымньыылаахтар бот гына биэрэ-биэрэ боторох-боторох силлээбиттэр. Тимир иҥэһэлээхтэр тиэстибиттэр Алтан иҥиһэлээхтэр айгыстыбыттар, омук-омуктан, улуус-улуустан бары мустубуттар, сэттэ күннээх түүнү мэлдьи аһаабыттар-сиэбиттэр, оонньообуттар, көрүлээбиттэр. Ырыаһыт манна буолбут, үҥкүүһүт манна буолбут, олоҥхоһут манна буолбут, тустааччы манна буолбут, кылыыһыт манна буолбут, ыстаҥаһыт манна буолбут. Тилэхтэн тиэстибит атахтан айгыстыбыт, Сэттэ күннээх түүнү мэлдьи оонньоон, күлэн баран, үөһээ сирдээх үөһээ көппүт орто дойдуга сирдээх дойдулаах дьон орто дойдуга хаалбыт. Бу курдук оҥостон төрөтөр оҕолоро төлкөлөммүт, иитэр сүөһүлэри күрүөлэммит, күн бүгүнүгэр диэри оҕолору ыччаттара ууһаан-тэнийэн олороллоро эбитэ үһү